Kwabena, Nyankopɔn mfa wo kra nsie yie. Baabi a woda biara, da asomdwoeɛ mu. Wo yere ne wo mma, wɔbɛyɛ fine. Nyankopɔn bɛkyekyere wɔn werɛ. Kwabena da din. Da. Da yie. Woakɔ da. Megyina hɔ o. Menim deɛ ɛkɔɔ so bi. Abusua ha yɛ Ghana Diaspora TV na yɛ ka sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ adwempa hene ho ayie date na yɛde aba abɔnten Elvis Dɛ kyerɛ sɛ ne din yɛ dɛ yie paa a ɔkɔfaa adwempa hene ɛno nso ɔdɛ saa mmerɛ yi aberanteɛ nyaa 37 years a wotumi sɛ wɔanyina ankyɛ nanso so na ahwɛ ne nneɛma a wɔyɛ wɔ social media na ano wɔden yie saa mmerɛ yi ne sister abɛkasa na ne yere nso so de official ɛyi aba abɛto abɔnten sɛ yɛampa adwempa hene awu enti no ɔsra adɔfoɔ sɛ ɔmoma megya mo no na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ hwɛ a ne poster na ɛda hɔ yi a oh ɔne ne yere na agya ɛredi asa wɔ hɔ yi ewiase yɛmfa nkɔ baabi a na ɔkyerɛ ɔbɛto post sɛ oh ɔdɔ rest in peace o invite wo biara na da hɔ nom a mode mo ani ɛhwɛ no na saa mmerɛ yi no ne sister nso abɛka saa nyɛ afei nipa no awu na afagya mobɛkeka nsensɛ na be scout hwɛ no wansi hɔ ne adeade moma yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie deɛ ɛkɔɔ so Anokye yɛ wo w'adamfo ansa na adwempa hene ba mu. Enti Peter Anokye ɔntumi nchuusu adwempa hene over you Biscout. Na ɛsɛ sɛ Peter Anokye chuusu Biscout over adwempa hene. Yes, ɛyɛ real. Ebi na me mɛ chuusu no. Yeah. Enti nhaa ho. Nea mbɔ yɛ moayɛ awie. Sɛbe, nyɛ me na mobɔtɔ adaka, nyɛ me na mobɛsie no, nyɛ me na mobɛyɛ hwee, nyɛ me na mobɛyi ne yere chop money, nyɛ me na mobɛbɔ ne yere akɔnhoma, nhaa ho, nsi ha. Woayɛ bɔne no atra so aboro so. Nka deɛ ɛsii mmerɛ bi a atwam, nka ɛnkɔ nkɔda. na anka saa berɛ yi a wotee sɛ wo nua no atɔ fam no, start firi hɔ na ma saa yaw no a ɛnɛ wo claim sɛ wodi yaw no, ɛno nyɛ adwuma. Ba woantumi. But woantumi, nti deɛ biem? Wɔantumi. Moadi nnipa atɛm. Nnipa se yɛmmue yɛn ano. Yɛnkasa. Yɛnkasa. Yɛnkasa. Ɛyɛ. Afono me. Maba. Abusuafoɔ. Mede mo bɛsi yɛn yea. Ɛyɛ. Me ara na meba abɔnten, makasa. Deɛ obiara bɛka biara, ɔnka. Deɛ obiara bɛka biara, because sɛ mmɛn wo a, wobɛka nkwaseasɛm. Ɛna wonni dɔ ma obi nso a bɛka nkwaseasɛm. Mete aseɛ. Adwempa hene a mede no yɛɛ nuabarima no, ɔte aseɛ? Wo a anka wo dan biara bɛka nkwaseasɛm, wobɛka wo tiri so ne w'apampa so nkwaseasɛm. Enti fa tena wo fie na gyimi wo ho na ka wo nkwaseasɛm wɔ wo fie. Yɛn na yɛde yɛn ho aba social media. Enti wo a wosee wo ne me nyɛ adwen, W'awofoo sɛ neɛ me ɛnɛ maka wɔ ha ɛho nhia no, fa yɛ nkwaseasɛm na fa gu wo kyɛnsee mu na noa na di. Because Ghanani, sɛbe sɛbe Ghanafoɔ dodoɔ no ara ɛmpɛ nokorɛ. Baabi a nokorɛ da no, wo nua Ghanani, ɔse ɔkyiri. Baabi a nokorɛ da no, wo nua Ghanani, wo kaa wo ho yɛ n'ahi. Baabi a nokorɛ da no, wo nua Ghanani, wo kaa wɔkyiri wo. Because ɔmpɛ sɛ wobɛka nokorɛ. Nipa bi a ɔka nokorɛ biara ne ho yɛ ahyi. Nipa bi a ɔka nokorɛ biara nipa dodoɔ no ampɛ n'asɛm. We don't care. Sɛdeɛ mo nkɛɛ no, saa ne yɛn nso yɛnyɛ dɛ, yɛnkɛɛ. We don't care. Eti sɛ ɔfo sɛ nea meka no you don't care. Why are you here? Ɛdeɛ nti na ate ha. Ɛdeɛ nti na awɔ ha. Woyɛ dɛ wɔ ha. Moma nipa Ghanani ho tumi foro ne nua Ghanani because woka nokorɛ kyerɛ wo nua Ghanani a na ne bo afu. Wo nua afiri mu wotumi soma sɛ masoma obi sɛ ɔmɛtwa ne street ɔte so Peter Anɔkye. Ɔmɛtwa street abɛkite so because nipa biara ɛmaa hɔ no kyerɛ sɛ nipa ewiasefoɔ nyinaa tan adwempa hene. Na sabe Ewiase nyinaa tan adwempa hene, Peter Anokye, ɛnyɛ mo na mobɛsie adwempa hene o. Sɛ nipa dodoɔ no nyinaa so wɔn tan na, ɛnyɛ na ɛnyɛ mo na mobɛtɔ asase de no ato mu o. Eti wobɛtwa ne street so a wode kyerɛ wɔ TikTok sɛbe sɛbe mpere aduasa, obi bɛyɛ ne yere ne ne mma bɔne. Hwan na ɛkyerɛ wo sɛ nipa a wawu otu ne kaa? Ɛna yɛkɔɔ ne street so ne car si so. Sister no a wobɛyɛɛ saa video no, nea wawu otumi betu ne car? Nyansa na binom nni. Wo nua ɛyɛ nneɛma no ɔkɔ so a ahoɔyɛ ayɛ mo sɛ yareɛ. Enti Adwempa Hene ne ho ahi ɛne ahoɔyɛ a ayɛ mo sɛ yareɛ. yɛaba abɛtwa ne kaa no koraa asi hɔ. Ɛna enti kaa no nka wawu no a sɛbesɛbe ɔda funeral home no, ɔmmɛtu kaa no mfa mmɛ mfa wo mmɛtena mu. Sɛbe ɔnte ase na ɔda funeral home no, ɔmmɛtu kaa no na wɔmfa wo mmɛtena mu. Nipa wu a ne kaa wɔbi tu. Nipa no a wawu no, hwan na ɛbɛtu kaa no? Kaa no toa na abɛba abɛto sɛ kaa no asi hɔ. ɛna ne kaa si hɔ ɛna street koro a ɔte so obi ntwam bra wobɛ aburokyire buroni kura buroni kura wahu sɛ wawu kura awu ama yɛ aburɔki street ɛsisi canopy ɛyɛ ayie wɔ hɔ da monkyerɛ yɛ nuanom ɔmu nni Wɔn nni a hypocrisy no yɛabrɛ mo yɛabrɛ mo biscout ɛno a wosi wopɛ sɛ ɔbɛkyea bɛki kɔ social media na kɔka kyerɛ wɔn sɛ woa na abɛtena tiktok na wodii bɛki atɛm but woboa bɛki nyɛ gyimifoɔ wowie na sɛ ɛfa ne kwan mu na ɛsɛ fata a wobɛba na wabɛkyea bɛki ba sɛ wonyɛɛ saa deɛ no a wontumi ma mɛkyea bɛki because wo w'ani so ne wagyi w'adwene mu deɛ wo se bɛki yɛ gyimifoɔ obi a wagyimi wokɔkyea no ayɛ dɛn nkyea bɛn na ade berɛ no woyɛ saa nsɛmfo ne wɔ social media wie a na wafa akyiri na wapretɛnde nti nka afrɛ sɛ wopɛ sɛ ɔba no yɛma wo kwan a no waba Wɔaba abɛkyea, na wia asan de akɔ akɔhwɛ akɔpɛ nhwɛanimu. Na social media fo ahu sɛ ei me scout koraa akɔkyea bɛki. Me scout ei, me me se. Wo mma nnɛ, ɛmma kyena. Kɔ social media na kɔpa bɛki akyɛw. Wowie, na wotumi ka kyerɛ platform na a wokɔɔ so kɔdii n'atɛm sɛ ɔyɛ gyimi, wohu ne so gyimifoɔ da no. woka kyerɛ wɔn sɛ ɔnyɛ gyimfoɔ a, dɛn bra? Because time na wodi bɛki atɛm sɛ ɔmfrɛ ne papa na wohu ne so gyimfoɔ da no, na yɛnom, ɛsiane sɛ yɛnim nyansa nti, yɛde ato yɛn sista panyin anim. Sista Sɛɛwa wɔ Italy na na ɔne Bɛki papa ne ne maame rekasa. Fa yɛahwere nipa. Wo a wodi m'atɛm bi akɔsoa no adi. I don't care. Malusi nipa. Ghanafoɔ atɛm didie nka nipa ho bie mu. Ntwale nipa ho bie mu. I don't care. Ɔdɔ no a meme wɔ ma adwempa hene no. Ɔse sista. Ne last message ɔtwerɛ berɛ. Ɔse sista. The love is real. The love is deep. Ɔdɔ no a ɔwɔ ma me no ɛyɛ real ɛna ɔdɔ no ɛyɛ deep saa ɔdɔ no a ɔno ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ real no ɔnim sɛ saa ɔdɔ no a na me wɔ ma ɔno ɔne na busua nti deɛ ebiem ɔnnɔ me na abɛdi ma tɛmmo social media me adwempa hene wakyerɛ me ɔdɔ wadɔ me wako ama me wɔ social media eti me dɔ no me kura ne yere ne ne mma se kosua. Who are you? Woyɛ hwan? Woyɛ hwan? Woyɛ adeɛ na ɛnyɛ na deɛ ɔso ɔbɛkasa no yɛhu ne sɛ ɔyɛ nipa bɔnefo. We don't care. Abusafoɔ, Nyankopɔn yɛ adoma next week 17th April yɛsie Adwempa Hene ɛwɔ Stuttgart ɛyɛ a. yɛ posti flyers no wɔ ne page. Me posti wɔ Nyako TV wɔ Facebook. Me posti wɔ Nyako TV wɔ TikTok. Me posti wɔ Beki TV wɔ Facebook. Me posti wɔ Beki TV wɔ TikTok. Me posti wɔ baabia. Sɛ wo dɔ adwempa hene na wopɛ sɛ ɔba no ayie bia bra. Ba wo a wonim sɛ adwembɔne wɔ wo tim. na wotan no na wobɛyɛ nsɛmfon na ade akɔto abɔnten ɛnha ho mma yɛgye saman di nipa wu a ne saman wɔ hɔ enti yɛgye saman yɛ de edi abusua mede mbɔsi ɛyɛ a nyankopɔn nhyɛ obi biara deɛ mepɛ sɛ meka na mayɛ dɛ maka no biskaut Ɛno ano no, wodi me ho yaw a, sɛ wo starte firi baabi a wo startee asɛm no na wode dwaatoa baeɛ a, yɛn nyinaa yɛmpaa ho sɛ yɛde bɔne bɛkyɛ o, yɛmpaa ho sɛ yɛde yɛn nuanom mfomsoɔ bɛkyɛ wɔn. Me me se, meka wɔ ha nnɛ, Ɔhene David a womaa no bɛdii m'atɛm a wo postuu sɛ wa expose Ashawoni ba in Frankfurt no, Ohun me sra ase baa mu sɛ ɔpa me kyɛw last year yɛ December yi mu a ɔse sɛ me mfii na nyame nim sɛ wapa me kyɛw and man ɔta one word because me mfa nkyɛɛ no man ɔta one word man hwɛ n'anim mpo ɔhene David paa me kyɛw ɛwɔ sra ase baa mu I don't care maka wɔ ha ɔpɔ mɛdi m'atɛm ɔpɛ a ɔmmɛdi m'atɛm. Manhwɛ n'anim. Because ewiase no, yɛayɛ nnipa papa ama nnipa de bɔne ayɛ dɛ atua yɛ ka. Sɛ video no a meyɛ no nka mebɔɔ David din wom, dii n'atɛm koraa na nka David bɛtoo me ho a, nka ɛnha me. But mammɔ ne din. Ɔbɛdii m'atɛm. Ɔdii m'atɛm because of wo Biscout, nso ɔmmɛdi m'atɛm. because na ɔno nso nim sɛ wanya blogger a blogger no bɛ support no ba ɔhene david wo biscout wan support david wɔ ne ne blogging adwuma mu wan support no one bit because wo biscout wonyɛ saa type no to odi matam yie na mimi nua bɛrima na ɔko maa me no ah kwabena nyankopɔn fa okra nsie yie Baabi a woda biara, da asomdwoe mu. Wo yere ne wo mma, wɔbɛyɛ fine. Nyankopɔn bɛkyekyere wɔn werɛ. Abusuafoɔ rekyekyere wɔn werɛ. Wo papa ne w'abusuafoɔ rekyekyere Becky ne ne nkwadaa no werɛ. Saa nso na Becky papa ne ne maame ne n'abusua nso rekyekyere Becky ne nkwadaa no werɛ. Kwabena Dadin. Da. Da yie. Woakɔ da. Megyina hɔ o, menim deɛ ɛkɔɔ so biara. Memposti hwee, memma abɔnten, menyɛ hwee. Kwabena, menim kwan a wofaa so a wodaeɛ. Menim kwan a wofaa so a woda, wodaa ase bɔkɔɔ. Wodaa asomdwoeɛ mu. Nyankopɔn nhyira wo bibia. Mo a mobɛtumi abɛ joine yɛn aba abɛboa yɛn ɛne yɛn abom akra yɛn nua no akyi koraa. Nyankopɔn nka mo ho ɔmfa mo mmra mmɛduru asomdwie mu na yɛn nyinaa yɛnkra yɛn nua no akyi. Adwempa hene yɛ obi a wogyae na yɛse wagyae sradeɛ. Yeah. Me a me ti a wo gyae me a wo gyae sradeɛ. So wo nya me na me ne wo yɛ wadamfoɔ no wa hu me so hwɛ a na me me firi wakwan mu a wo nya adamfoɔ te sɛ me bie mu da because me yɛ saa type no de wa adwempa hene koma nipa nsaa na me teɛ. Me me kyerɛ obi a yɛ bully no. M'ani, m'ani kyerɛ obi a nnipa dodoɔ se wɔn rebuli no. Deɛ nnipa dodoɔ no se wɔn rebuli no no, saa nnipa no na me koma no, saa na Adwempa Hene no ɔteɛ. Enti na yɛ click no. Enti na yɛ dɔɔ yɛ ho. Enti na yɛ pɛɛ yɛ ho asɛm. Ɔse, Sister, the love is real. The love is deep. Ɔtwerɛ brɛɛ me. Mewɔ saa message no nyinaa wɔ me phone so. Medze bra a, minnyim asɛm a menka nkyerɛ wo, Nyankopɔn mma wo nkwa tsentsen. Ɔse me nuabaa, the love is real, the love is deep, nyimpa wei a ɔadɔ me sei, mom abae.